Мин бит соңга калдым, синең, оказывается, монда концерт икән бит. Син нәрсә мине банкетка җибәрдең соң? Аңламадым мин сине, Данил. Дуслар, мин Булатның продюсеры, если что. Әйе. Э, продюсер. Булат, тыңла әле, дустым. Э, бер сүз әйтмәдең. Яра, котырма әле, тукта. Мин бит бер сүз әйтмәдем. Концертка, Влад Сабитин минем эш, мин бит сине сатырга, мин бит сине күрсәтергә телим. Син бит халыкка таный, нормально. Ул банкетта шатканнар сине бик катты. Хәзер Ә, шулаймыни? Әйе, хәзер инде Мәскәүгә чакыралар, Алла бирсә. ОРТ-дан караячакбыз сезне. РТ ышанмыйсың, что ли? Хәзер шалтырат. Каян ышанып буламыни әле сиңа? Мәскәү кунаклары булды, шат- шаткалыннар сине бик. Менә хәзер үзем, хәзер тукта. Хәзер. Гомер буе ышанмадың син, ну булыр. Алло. Здравствуйте, да, я на сцене пока, это. Э, э, Хәзер, вот объясните, пожалуйста, ему самому. Тыңла. Нәрсә ди ул? Ул нәрсә ди? The number you have dial is not available ди. Нәрсә ди? Нәрсә була инде бу? Без пока волейболда Булат килә торсын ди. Ә, ярар, ярар. Алай Булат, нәрсә? кара. Көтәләр что ли безне? Син Мәскәүгә барырга ризамысың? Мәскәүгә дә. Мин кара, Мәскәү ул икенче уровень. Казан, Казан. Мин Мәскәүгә чыгам. Аңлыйм, мин сине теге аңламадым. Син әллә шаяртып әйттең теге вакытта, әллә чынлап әйттең теге контракт, контракт дигән булып анда. Булат. Син Мәскәүгә чакырып катнаштың. Мин шаяра торган малайга шаган что ли? Ә? Ну болай колагыңа караганда юк. Ә бик серьезно Булат, син күз алдыңа син аңламыйсың. Мин сине күтәрәсе килә име, күрсәтәсе килә, күз алдыңа китерә име? Мәскәү, Олимпийский концертлар залы. Олимпийский. 30 мең тамашачы, 30 тысяч. 30 тысяч. 30 тысяч. Күз алдына китер, чыгасың матур итеп, мен аны күреп торам, мин Алла бирсә. Олимпийский концерт зал, э, концертлар залы 30 мең тамашачы. Монда бер алты баянист куябыз, там 7 гитарист, э, җырчы кызлар, бу э, клавишник кирәк түгел. Ни? Анарысын подтанцовкада шоу балет тотысы рәхәтләнеп дөмбер шатыр бии. Син чыгасың, малай, Олимпийский концертлар залы. Күз дә ачкан, колактан пар, арттан төтен. И җибәрәсең, җырла! Бу бит икенче уровень, малай, аннары соң синең арттан. Мин инде. Юк, аңлыйм инде, җибәрербез инде аны җырлап. Только әле без җырлар өйрәнергә кирәк безгә, әзерләнергә кирәк. Ничек, әзерләнеп килмәдек бит әле без. Ну нәрсәгә әзерләр? Синең җырларың бар бит инде. Ну җырлар бар инде. Нәрсә? Ну, урысча. Булат, ул бит шул ук халык бит инде. Ул шул ук кеше, шул ук халык, шул ук ике куллы, ике аяклы, просто урыс. Нәрсә дип әйтсәм, Булат, матур гына чыгасың. Җырлы шул ук кеше бит инде ул. Э, теге җырларың бар бит, кошлар турында. Нәрсә әле ул теге? Әйе, әйе. Торналар. Торналар. Во, шул бер җырың бит матур. Менә шуны җырлыйсың. Тәрҗемә ясадым мин мин мастер. Торналарны ничек инде мин урысча җырлыйм? Чыгасы әйбәт кенә музыка не китә так. Торналар, торналар китмәгез борылыгыз бит әләйме. Син продюсерга шан. Ибәрәсең. Музыка уйный нидә? Аисты! Аисты! Не уходите, развернитесь. Менә туры килә. Нинди аисты? Нинди аисты? Торналар бит журавли була. Аисты. Ну, мәскәүләр бит аның торналар икәнен белмей. Разница юк бит инде. Ник сиңа барбер инде? Йо, Булат, аңлыйсыңмы? Аннары соң сиңа Кара, син кәҗәләнеп торасың. Мәскәү бит ул икенче уровень, әйме. Син аңа риза булдың да, аннан киттең дә түгел. Әле бит анда әзерләнергә кирәк. Шулай шул. Анда костюмнар да яхшы булырга тиеш. Урысча сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Дикция, артикуляция бар әйбердә булырга тиеш. Ну, костюмың читтән карыйк әле. Костюмың болай Мәскәүгә бара инде. Красный перец такой татарский. Әйбәт, болгарский. Ярый да? Булат, кара, менә, кара, син миңа котырасың, әйме, монда банкетка киткәнең, әйме. Ну, банкетта менә үзең ошаттылар, хоп, Мәскәүгә чакырдылар. Әгә Мәскәүдә бер-ике тапкыр олы абзыйлар алдында әйбәт кенә күренеп алсаң, үзеңне теге җырчы Бизон кебек депутат та итеп куерлар. Нинди бизон? Ну бизон инде. Кобзон. Ну кобзон деген. Кобзонны беләм. Кобзон. Кобзон. Шундый солидный гына. Әйе, күз алдыңа китер. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Булат Шаудатович Нигматуллин. Ну пока без Казанда, алло. А, әйе, әйе. Просто күз алдына китердем теге олимпийский кобзон. Юк, яхшы инде, Данил. Кара әле. Без җырлыйбызмы соң ул бүген? Җырлыйбыз, әлбәттә. Монда инде минем концерт. Хәк, сәхнәгә чыккач җырла инде, котырып чыктың да монда, хәк. Әйдә, Данил, сине котлыйм Аһа. беренче сольный концертың белән, дөрес генә әйткәндә. Һәм, әлбәттә, дуслар, сезнең өчен Зәңгәр күзләр дигән җыр. Мәскәүдә кебек үзең хис ит. Данил Сабиров. Звезда московской эстрады Булат Нигматуллин! Спасибо. А!